Che atehékuri desde el, al cur quince año. Che anasevoi ku jataity pues. A la cuna de la opo'ingo es jataity. Chéngo Diana López viuda de Narvaja che rei.

Ha osẽ porãmavoi che katu ja antendepávape jaséntema ajapo la preparación. Ha'ekuéra oma'ẽmimi añete cherehe, péro che jajapokuaámavoi. Ajapo vaihápe ha'ekuéra chekorrehi. Ahesanjoaína la manduju, pe aipe'áta chugui la isemílla. Despasíto ha che amopotĩta ha upéi katu amosũta. Ha upéi ajapo hag̃uáicha la hílo. Ko'ág̃a amosũ ha'éne ko la segunda proséso. Ajapóta la ñemosũsũ. Aikatu hag̃uáicha aipovã oñeafina hag̃uáicha la hilo. Che modista va'ekue ajapo también la amba'apo péicha función mba'éterõ heta che trabajo, pero

Heta dos día niko nde la remba'aporeiete, pero dime upéi la remoinge la listo. Ha upéi ae retejéta, upépe ae la nde trabajo kuéra rehecháta hína. Péa renvore la roñemantene che ja'e porãnte che ótro traváhore ndoguerekue, péamante. Ha upéva la nahi'ãi la opa, pórke ojeapresiaitereíngo kua ko traváho. Che upéva ha'e umi pyahúva peju chepombo'e reítante aja. Pono opa pórke renvore edapáma. Pono opa kua ko traváho pejúta pombo'e ha ou dos la ogusta águi. Ha umíva aprendéma che. Ha che chegusta porque peteĩ trabajo-nte ajapo, ko'ã ndaipóri hi'ẽ che mba'eve más que che che voluntápe ajapo, ajaposãi hora ajapo ha pu'asérõ a descansar, a descansar. Ápe de tódo ojapo, omba'apoha mákinape ojapoha kamísa, blúsa oikuaa ko télape. Ha upéi oñoborda, ojapo ankáhe, ojapo bordádo de enkáhe. Ndaipóri ko'ág̃a, mitãmimígui omba'apopáma ko'ág̃a. Amáno todito, amáno, amáno omeméta. Ndaipóri. Pe ára rereko va'erã la paciencia la osẽ pórã ha con paciencia mbeguekatu ani la rejapo apuro apuro ha upe aja osẽva ipágama. Che la tela ndajapo, pe ajapo ha upéi ambohasa la che bordadora.

Ndaija'ovéima ilagerra rire la ñane retãmeguakuéra ha oñeinhenia la aguéla ha visaguéla ha kesejo. Ha moõpe peho hague pe pe ótro ógape, upéa he'i, upéa ojapo huetei hína la ipoguasúva, la poyvi he'i. Ha upéa yma la. Hentekuéra la ohopa la gerrahápe ha opyta, ni ndaikatuvéiva ni ijao la hentekuéra he'i durante la guerra del setenta ha upépe oñeingenia la la hentekuéra la tembireko la familia a lo mejor aka'e ha ojapo la oipovã ha oteje ha'ekuéra oĩ la telar casero kuérape oteje ha entonces upéicha ápe onase pe tejido ojejapo ko'ápe. Peteĩ mantel ha opo'i auténtico ñaipovã jatejea ikatu reipuru veinte años ha ndosoromo'ãi ha nde gustáro rejapóta chugui kyha o si no colcha, ndekueráirõ reipuruhague la de mantel ha lo mismo nte ha'e Térã opo'i auténtiko ohóina, nosoroi. Somos mujeres sacrificadas porque la oretravahomíre rovivi. Ha ndaikatuietéva pe hetaiterei ifamíliava ha ndaipu'akavéimava. Mitã'ikuéra escuélape mismo Oñembo'e kóva ko famosa artesanía que es el bordado. Itáima la chekuaa ha'u directo ápema oĩ. Extranjero-gui la valora itía. Umíango ou nde felicita kogui a laburo ahecha la nde trabajo-pe.

Tercera edad ko oĩtaha la sueldo ha upévare adesea jahecha ndapytu umiéipa, upévare adesea. Aniti la che rapichakuéra paraguaya oheja la isangre guarani omotĩ, todefende ipais heta, tomba'apo siempre. Pórke la ñamba'apórõ ndofaltái la pan, natekotevẽi jaha extranhérope. Ñamba'apo la katórse, kínse óra. Ñane retãme nañamba'apo upéicha, javivi porãvéta. Jamba'apo va'ekue désde los kínse áño, ha upéicha ko'ag̃aite areko'aína ochenta y kuatro áño. Ha asegi gueteri ajapo la traváho.